Morning, Tawng upa kan zir mek a, sawmhnih pakhat atanga sawmli na vawiinah kan zir ang. Chuan kan sawi lawk duh chu tawng upa leh hla hi remchang hmasa berah course kan zawh hunah inchhungte ka rawn request dawn a ni. Min fate theuh, in naute theuh kha lo zawt teh u tiin maw baihat tur kan tih zel kha. Hla kha inbaihat leh baihat loh an lo zawt mai thei cheu a, tawng upa pawh thil dang erawh chu baihat ngai tho mah se inzawh ngawt theih kha a ni lo deuh a, a in request chi lo vang a, hla inzawt tur leh tawng upa inzawt tur hi chuan Remchanga ka rawn request dawn a ni. Chutah chuan inhriat tur chu pawimawh em em chu vawikhatah kan ti tawk lo tih ka hriang che aw. A tawng tawng upa pawh nikhatah sawmhnih te te tlem te tein kan tia, hla pawh chu ti bawk. Hla pakhat kha period hnih, period thum te kan zir a, hakha in zir ve zel lova in pen ding zel erawh chuan kan thiam lo ni tawh lo, nangmahni thiam lo a ni. Kha vang khan lo zir zel ang cheu, nakinah lo zawt teh u ka tih hunah chuan a hlawm hlawmin ka zawh tir dawn cheu a nia, tah chuan in buai loh nan. a lo inhma khua vek ula chuan eh khami an zawhna cheu kha a thiam e a thiam lo ve tih kha min rawn hrilh leh vek nga tiang chuan keiin ka lo record vek dawn a ni a kha lo hriang cheu aw tichuan le sawmhnih pakhatna a inang le sawmhnih pakhatna kaihzaveng enge kaihzaveng hnung zui puitu tihna kaihza chu khup hnung lam hi nia han in kaihza kha han khawih ta ula kha tha a lo awm a khami tha kha kha hre tak te a nih kha maw. A chah chuan an inchhah sak chuan a kal theih dawn tawh miah lo a ni. Chuan rante phei hi chu hei ui, bawng, kel, kel, lawi sial zawng zawng hi maw an thai hi, an kaihza thai hi hnung lamah a awm a, an ke hnung lam kaihza kha a langsar a ni. A khup kha hma lamah a awm zawk a. Ahh ke hnung lam khup kha maw a langsar lo zawk a, ke hnung lam kaih zah kha a langsar em em a ni. Chu chu ran thenkhat hi mi huanah te mi lo ah te an lut a, hetiang a mi pawi an va sawi khanin mi thenkhat hian an kaih za tha kha lo sah sak an ching a ni. Chutiang a an kaih za tha an sah sak chuan eng anga ran lian pawh ni se tih vak thei ni tawh lo. An kal thei lo va, hmuh chhuah mai loh phei chuan an thi mai thin. Chutiang khawp chuan a pawimawh a ni kaih zah hi maw? Chu chu khatiang a, thil pawimawh tak mai venghimtu, puitu kha mitthla han hmu ta ula, kaih za veng a nih chuan chu khatiang pui tlat mai, hnung zui tlat mai ang thi sawi nan khan an hmang ta a nih chu Chief Minister kaih za vengin a bial ka fanpui thin maw? In lo ngaih. Pawlh pale mawina theihnghilh palh khan enge kaih za chu pawimawhna chu chu lo veng ta se engtin nge tih kha i ngaihtuah dawn ta a ni. Pui tlat mai, hnung zui tlat mai sawina khanin kel bang liak ang tawng rang sawina a ni a, kelin thil al an duh in tha vek a, tah chuan bang hrim hrim kha an liak than lo, hetiang thil al awm nan hmuh fuh khan an liak zawt zawt thin a ni. Tiang deuh chuan a liak ve kher lo pawh ni se, rang taka thliah han tawng deuh vat vat mai sawi nan khan hei kan tawng chuan han tawng ta ula in lei kha a che reng dawn a ni, lei che loin a tawng theih loh. Tianga tawng rang vat vat sawi nan khan kel bang liak ang an ti ta, kel bang liak ang vat vat a, Thusawi chu upa deuh lam chuan an hre hman thin lo. Kel chal mang man, mumanga thil hmuang tak a lo thleng dik, thil lo thleng tur mumang a lo hmu lawk sawina a ni a. Kel chal a mang man te an tih a then chuan hei hi, Hawnthuan sawi dan chuan kel chal a awm a, chu chu a mumanga a hmuh kha a hnua a takin a hmuang deuh tak khan a lo thleng thin a ni e. A mumang a lo hmu lawk a nih hian tia kel chal mang man, kel chala mang man maw? Pawh ni se, in in zirlaibu in kel chal mang man a tih avangin kel chal mang man tih khan in zir anga, nimin motor chu sual kha ka lo kel chal mang man alawm, ka mumang a ka hmuh dan nen in ang deuh vek. Ka hmesep thiam, tawngkam thiam, tawng hmang thiam tih te thiam sawi na, he tunah pawh ka tawng mawlh mawlh a, ka khabe hi che reng a ni. Chuan. Tunah chuan tul vangin tian ka sawi ta. Chutiang ni lem lo han inkawm khawmnaah te emaw han awm khawmnaah hian ti ti thiam ve hrim hrim tawng tam hrim hrim hi an awm ta. Ka tiang chi kha chu a ti la thiam lo mahse an tawng tam hrim hrim avangin an thiam chho ve mai ni. Ka tianga tawng reng mai, kha be che reng mai ang chi kha tawngkam thiam, tawng hmang thiam, ti ti thiam sawi nan khan kha be sep thiam an hmang a ni. Ani hi zawng kha be sep thiam, kha be sep a thiam a, eng thu pawh sawi se a ngaihnawm zel. Khualchau chemthiah Mikhual chau chi Mikhual chem thiah tih a ni bawk kha kha examna a rawn chhuah in ziah tel a ngai lo vang a, thil tih tur a ngaihna hre lem lova ti ve chawt chhoin a, I Mizo pa in chu a bang dap a ni a, a dap kha an tah ta han mit hlah ula, chem han thiahna mai tur kha a tam a ni, chuan thiahna tur bik pawn nei in tin khan chu chu Mikhual kha a rawn thleng a, a rawn thlen lai vel khan chem awm zawng zawng chu hnathawk in an chhuah pui vek, hnathawk te khan chem in thiat a awm lo a hawi vang vang a, Ni awm a, hriat ah khan an thiat ve tawp mai a ni che maw kha, mi khatiang a mi enge ni mi ina an va thlen te emaw khan an ak reng ngai lova an chem te kha an thiat thin a ni. Tah chuan zan ah te emaw an hnathawh loh lai khan lut se chuan an thian a bulah khan a va thiat ve mai ngang a, chhun ah kha chuanin an chem zawng zawng khan lo keng zo vek sia thiatna lai tur hmun tha lovin a duhna lai khan thiat ve tawp a ngaihna hre lo khan chang chuan a tih tur thil tih tur a ngaihna hre lova ti ve chawt sawi nana an hmang ta ni ka thupui sawi tur chu ka thiam lo hle mai a mahse ka khual chau chem thiah ve ta ringawt a nih kha ti ta a ni lala bawvin hleihmual ranga lal lal chu kan hre vek a ropui maw sawina ropui symbol ah te pawn hmang chuan hleihmual rang chu thehlei family a te tak te hi a ni han en reng reng pawh khan a harh zik zek bawk sia. A lal hmel lo lutuk a ni. Mahse, a rang ve rek a, umm, sam ṭuak ang tak tak te pawh kha nei a ni. Chu chu hotu an awm lo avang khan, hotu awm loh tak mah chuan hleimual rang tal hi lal rawh se an ti ni. Lal vawvin hleimual rang a lal. Thu reng vang pawh ni lo. Aaa, eng nge, kan thawh chhuah pawh ni lo. Hotu an awm lo vang chauh va, kum upa in hotu chan an chang kha. Khatiang chanvo chan chhawih nan khan lal a bovin hleimual rang a lal an ti thin te tak te lal hmel lo deuh kha lal awm loh tawp a chuan lal mai rawh se an tia lal a bovin hleimual rang a lal angin kan hotu te an awm si lova upa berin hotu chan ka chang ve ani hleimual rang kha upat hmel tihna pawn chuang lo a lal loh hmel lutuk mahse lal awm loh ai chuan hleimual rang tal an ti khatiang deuh khanin upa an zingah khan lal emaw an hotu awm deuh an awm loh khan a upa kha nang an tia tikhan Lala bawvin hleimual rang a lal tih khan hmang thin a ni. Lal hla dam thlup tha thluam pawmna awm chawina lal lal hla a tha lam sawina a ti mai ang aw. Lal hlau lo thi thil tha tak tak ni lo mi awh tham loh sawina lal te kha an lal khawp mai a mi engkim ah thu an nei a ni. Mi in lal aia An lal aia tha, thi emaw dar emaw ro sum a neih chuan a va lak sak thei a ni lal khan maw? Mi nunna thlengin thu a nei. Tah chuan min thil than neih pawhin, thi pawh thi than neih pawhin lal aia tha nih chuan an tarlang ngam thin lo va, an thuk ru tlat thin a ni. Chuan lal hlau lo ṭhian nih chuan lal pawh ina a hmuh a pawi lo chin kha, thil tha tak tak ni lo mi aw tham loh sawi nan khan an hmang ta nih chu. Keia kawr ve te hi chu lal hlau lo thi ang mai mawle, tuman an awt lovang. Lersia chhe chi tha ang. Fanga, falama tluang sawina inhriain ka ring a, lian deuh vate unau siam liantu kha nei a, kum tina ahh no nei thin sial la nei a, chu chu a pui chhuah ta a ni lian deuh vate kha maw? Ta tang khan, fanga, falama tluang sawi nan, lersia chhe sial ang mai, lersia chhe chi tha ang mai, an ti thin ta a ni. Sawmthumna ah lungphur thleng tlang he lungphur chu i-i-i-i-i-i eng nge ni pheng phahlep chi khat a ni a, pheng phahlep ang chi hi in duh leh man ula a experiment han be ula an mawl ang reng khawp mai a, thleng ah dah ta ula sava te emaw thil dang chu an thlawh chhuah duh chuan an chhuak nalh mai ang fel tak in Maw? Chuan pheng phe hlep ang chi hi thlengah han dah ula thlawh chhuan duh pawn thlawk chhuak ve nalh lovin an kual chui chui mai ang, a sawt lo a ni. Chuan a tawp a, rei tak an kual chui chui hnuah an thlawk chhuak chu avang. Hati ang deuh khan lungphur pawh kha a thlawh chhuah tum pawh khan thlawk chhuak mai lo khan kual a kual mai a ni. Kal kual a sawt lo zawng a, kal kual chhe nan khan an hmang ta a, lungphur thleng tlang hel ang mai. Kan khua hi chu lungphur thleng tlang hela luh a ngai a, hnai te tawh si rei tak. Kal a la ngai thin. Ti ta nei thum khatna mahni seh seh Mualhranga mahni chan pual theuh chu mahni nia tih mai tur Mualhrang ei ram an chhuah te in an kal ho dul dul lo va, sa an an zim te emaw an chan te pawh in ahh tikhan Mualhrang hrang khan chang ta ka ti ang khan Mahni chan pual theuh kha mahni niin tih tur a ni tih chhuina khan an hmang ta a ni. Kan hna insem chu mahni selseh mual thanga kan tih a tul ta. Tuma inenpui tur kan awm chuang lo. Thumhnihna mawng vawm ba ang. Tul vanga phesek awl lai nei hman lo. Naupang inkawibahnaah hian a tawpah ral kah a awm a ni. Ka inkawi ba a, tichuan ral kah kan zawh khan bu kan let thin e ta tam tak a tir atangin kan ti chho va, a sawm parukna velah ral kah kha a awm ta a ni. Chumi hma chiah chuan mawng vawm a awm a, mawng vawm. Chumi mawng vawmah chuan kan hlah khan maw chu bu kan let teuh tawh se, mawng vawm kan zawh chuan ral kah chiah awm tawh, zawh thuai thuai, bu let thuai thuai kha kan chak a, kan phi chung tawh thin a ni. Khatiang deuh khan Mawngvawm ba kha chu tul vanga phe sek mai awl lai nei hman lo, ah phi phi cheng mai ang chi sawinan khan hman a ni ta ni. Tunlai chu kan tul khawp mai a mawngvawm ba ang seka chet a ngai a ni tia mi in ang sa in ang, mi ze in ang duh thu hmun chhoina mi sa maw mi in ang sa in ang mi ze in ang duh thu hmun Mi zia chauh nu lovin sa an telh kher nachhan hi eng nge kawng engkima in ang vek sawi nan maithei sa, sa chu Pathian, sa, khua, sa maw khat atanga lak kha a nih hmel a, mi zia in ang duh thu hmun in mil lut tuk sawina kha a ni ta a ni. Mi sahmim tipuar, mi mahni tana hlawkna awm si lo midang hlawkna mai sahmim chu ipte, Chhawina te pawh hmang ta, mi ipte tipuar maw mahni ipte puar si lo kha tiang kha ngaih tawh u la, pawng sen tlaivar, tulna leh chhan tha awm si lova pawng tlaivar ve ringawt chhawina an hmangaih thawn thu a ni lo, a tak a niang chu. Hi tah Lianchhir lunglen tlang khi hre vekin ka ring a, Lianchhir-i kha a pasal duh tak Chawngfianga kha nei thei lo ta a ni, chuan a nei thei tak lo ah khan pasal nei ve tho kha a ngai si a, a chhungte pawn nei turin an ti a, Chuanin Pawngsela nen hian an inneih ta a ni, an ti. Chuan Pawngsela nena a inneih hma khan Lianchhiari khan Chawngfianga duhzia chu tlang hriat a ni a, Pawngsena pawh kha a intiam vek a ni. Chawngfianga nen nakin hnu thlengin min thik thei lo vang, Chawngfianga nen engtin pawn lo awm ila min thik thei lo vang tiin thu a intiam vek a, a pawm thlap a ni. Pawngsena khan chuan a hnuah a inneih hnu fêah khanin Chawngfianga nen khan zan khat kha an awm dun ta a ni. Lal Lianchhiari te nah khan chuan pawng sena kha khumah a mu a, muhil si lo khan Tapchhaka, Lianchhiari leh Chawngfianga inchaih vel an che an che vela kha rizai hnuai atangin en ngam si lo, en lo ngam bawk si lo khan tikhanin a lo thli thlai reng a, a lo awm tlai var, a lo meng tlai var ve ringawt a an ti a ni. Tah tang khan. Ṭhulhna leh chhan ṭha awm chuang si lo va tleivar ve ringawt suih nan khan pawng sena ang maia tleivar pawng sen tleivar tih kha a lo chhuak ta a ni. An ti a ni. Thum rukna, pem buh bel, in bel chawt a dawng tuin a mamawh vang ni lova, a petu zawkin a mamawh vanga in pe emaw in lei tir emaw sawina mi an pem khan tun hmain sum leh pai awm lova an mamawh chu buh a ni ta ni. Chuan buh kha pempuia harsa em em mai a, a chhan chu het lawt vek a nia, an pemnaah khan a buh a an ken luk luk dawn chuan a rit tham a ni. Chuvangin pem tur te khanin mi lei duh le duh lo emaw, kha lampang hisap lo khan anmahnin an mamawh em zawk avang khan an bel a, a aiah thil eng emaw A lak hi an lak sak thin a ni. Khatianga in bel chawt mai sawi nan khan pem buh bel an ti. A dawngtu in a mamawh vang ni chuang lovin, a petu zawk in a mamawh avanga in pe emaw in lei tir emaw sawi na a ni ta a ni. Then awmnu silhfen zuar chuan mi a pem buh bel chawt chawt zel a a hralh thei phian mai. Thum sa rihna phung sa serh sem ang, hriattleih theih lova phun nuah nuah sawi na, ram hnuaiah hian an anmahni hmuh theih si lova phun deuh bul bul an awm thin a ni. Tah chuan. Sa serh ti awmzia chu phung ram huai khan mi tina ṭhin in an ngai a, tah chuan an thawi ta a ni, a biak a be lovin kan tih khan i kumah kan zir tawh kha maw. Chuan tah chuanin Sa Dawt ni lo Puithiam khanin ram huai hnenah phung a inang a nia, phung leh ram huai te chu khatianga pek tur bik kha sa a dah hrang ta chu chu a sa serh chu a ni ta a ni. Entinah ar a kha pe se, a thla a ngum a bawp lo ni ta se kha kha sa serh chu a ni mai. pek tura an ti a kha. Chuan ram hnuai an va dah a, a lo bo ngei ngei a chhan chu sain a lo ei thin kan ti kha. E a lo ei e an ti a ti kha ngaih tha takin an dam phah ve a ni, an rilru in a pawm tlat avang khan. Tiangah chuanin ah Phungin khatianga thawm rian hriat khan Phungin sa serh a sem a nih chu an ti a, tak hmuh tur awm si lo ri deuh bul bul. Phun deuh nuah nuah an hriat khan phungsa serh sem ang tih tawngkam kha a lo chhuak ta a ni. Biakina tanna hun i hman ve khan phungsa serh sem ang maiin i tawnga kan hre thei hleinem ta a ni. Pian leh murna, pianna, murna tak hi chu kan ti tel thinna enge ni? Murna chu a ni. Thlahtu nu leh pa, pi leh pu te pian chhuahna hmun sawi nan hman a ni. Pian leh murna maw? Pianna hmun, sailenna hmun. Pusum tel, pusum tel, pusum tel, nei teuh a dik ve ve. Pu Sum Tel, Pu Sum Tel, nei ṭeuh chang ṭawk mahni chauh a chang bik chhoina hmeichhe man kha umm an sem ta a ni, inneih khan maw mipain hmeichhe man a va pe a tah chuanin aah Pu Sum a awm a, hmeichhe man zawng zawng hmun sawma ṭhena hmun kua ti teh ang entir nan khatiang vel kha Pu Sum Tel tu hian a chang vek mai a ni chuan a bak hmun khata kha chi hrang hrangah te tak te teah khanin an ṭhen darh leh ta. A pui ber chu a lian bera chu pu sum tel tu khan a chang teuh mai ni kha a chi tawk mai ni kha vang khan thil in sem na nei teuh bik chang tawk bik kha pu sum tel pu sum tel an ti ta ni. Sawmli na ral pui phiar tak a phiar in buat chhaih nasa nasa tak ka ngaih tuah ti na thil ral han beih dawn te khan chu ral pui beih dawn chuan ti mai mai lo tur a hlauhawm mahni nun na tan pawh hlauhawm thei nasa tak a in buat chhaih a ngai a ni. Maw? Khatianga phiar tih chu inbuatsaih rorel ruahmanna siam tihna a ni. Tiangah chuan ral pui ni lem lo thil ho deuh te kha chu phiar mumal lo pawn, inbuatsaih vak lo pawn a tih rawih thei ang a. Mahse ral pui beih dawn erawh chuan nasa taka phiar lawk a ngai a ni. Ral pui phiar taka phiar inbuatsaihna nasa nasa taka ngaihtuah tihna, vawk talh tur mai mai ral pui phiar taka phiar a tul hleinem, khawn thluk tawp mai tur a ni, ti ta a ni kha. Hle, kha michin kha uluk takin rawn baihat leh ula, sawmhnih lek a nia, darkar khat rilru pe taka inchhiar chuan mi ang pangaiah chuan in baihat mai ka ring sentence nen aw tikhan duhtawk leh pawt ang aw.